Lokangi mafurha ya n'wana a hi ku rhumiwa, na loko a ndzo ka ndzi nga chavi ku sola hosi ndzi nga si suka etikweni ra yona, a ndzi ta va ndza rili kambe xiwa xihuku lexi ndzi nga mbexiwa xoho, xa ku veni ndzi ta ta yimela va vukosi bya ka Huhlwana. A swi olovi eka ntukulu lowo kota mina eku rhula swa vutukulu byakwe ivi a rhwala xirhwala lexo rhwexiwa hi va vukosi. Hambiswiritano, ndzi va vonile le rivubye loko va ringeta ku enta ka nambu hi ku nghenisa nenge. Na mina ni ta endla sweswo. Lokangi ndza swi kota kendla swendleka, marito yanga ya vusiwana a ndzi ta ya thyabya ncuva ehansi ka xambulele lexi nge ku famberiwa hi kokwana lowo hetelela kokwana n'warisenga a ri yena wo hetelela kokwana eka vana va ka huhlwana

a hi n'wi vonanga hi mahlo. Nsati wakwe N'wamhlazisi swa ntswilinyana hikuva yena u swi kotile eku hi phakata marhama ni ku hi wundla loko ha ha ri tincece, a nga si phendla mindzuva. Le ka Xiviti na kona, kokwana Mhlava Jack Xiviti a hi langa n'wi vona hi mahlo. loyi hi nga jinga hi n'wi vona na ku veni hi dya swa nyuku wakwe i nsati wakwe kokwani Tabas N'wamazinu ntombi ya ka Valoyi se swi tlula khume ra malembe Ntabas n'wana n'wa xiswekele wa ka Gaveni na Diki Valoyi a landze varikwavo mani ku ke Xikwata hinkwaxo xa vakokwa wa hina le ka Makhuvele evukatini bya N'wamunene wa N'waswihaleni le ka Xiviti laha Obert Huhlwani a tlunyiwe kona va hatle ku hundza. Swi nga leswi eka hina vana va ka Huhlwani, vakokwana vo kula hi va tiva, hi va vona va ri nsati na nuna va dlaya mataya va ri swin'we va khoma swikomu va rhangisana ku ya emasin'wini a ri ye n'warisenga yo lweyi hi n'wi heleketaka namuntlha na sirha nuna wakwe kokwani bene hi marito man'wana N'warisenga a ri ye kokwana un'we wa mhamba loyi ngi a hi sele na yena. Kokwani N'warisenga a va nga kohliwi hi munhu exikarhi ka vana, vatukulu na switukulwana swa vona, futhi a va nga chavi munhu. Hinkwerhu ka hina kokwana a va hi hlayile ku kota tibuku. Kutani un'wana ni un'wana wa hina a amukela ku dzunisiwa hi vona loko a endle leswi dzunekaka, ni ku chovoriwa hi vona loko a endle swa mixalaphungana. Nsusumeto lowukulu wa Kokwani N'warisenga evuton'wini bya hina a wu ri wa leswo hi fanele eku tiva ni ku hlakulela timintsu ta hina ku tlula timpapa ta hina. Inaka, na tona tinyenyani leti vembaka exibakabakeni, makumu ka siku ti vuya kwala hansi entshurini wa misava. a yi ri dyondzo ya kokwani N'warisenga yoleyo. Loko a ri mina Mbuya, kokwani N'warisenga a va ni holovelela swilo swinharhu. Lexo sungula i xa ku tshika vito ra mina ra Samiyele. Kokwana a va ni vutisa va ku nje wa n'wi tiva Samiyele loyi i nga thyiwa vito rakwe ke? hikuva a ri ye thicara yo sungula le ka n'wina, a ri xidyondzeki xa muti. Se u cukumeta tinjombo loko u tshika evito rakwe i ya teka rin'wanyana. Xa vumbirhi lexi kokwana va ni holovelela xona i ku tshika xivongo xa ka Huhlwani ni ku ni wa ka Maluleke. Va ku, Hikwalaho ka yini loko u humelela eka mavonakule na loko hi ku twa eka swiyanimoya u ku hi wehe tinyiku maluleke, i nga vuli leswaku hi wena Samiyele wa ka Huhlwana? Vamaluleke va tele ngopfu. Xa vunharhu lexi a va ni holovelela xona kokwani a ku ri leswo kendla ingiti ni lo dyiwa le Joni. Ni vuya kan'we kambirhi kumbe kanharhu hi lembe. Kutani kokwani N'warisenga a va tala ku ndzi vutisa va ku, leswi u karisaka swona xana loko hi lava ku ku vona hi fanele ku ku xava hi mali ke? se va ni thya na vito va ku hi mina durhas hikuva na durha ku voniwa ni durhas leswi ni nga te tani xana ku famberiwa hi kokwana Kokwana un'wana ni un'wana swi vula yini? Xana ku famberiwa hi kokwana wo tanihi Kokwana N'warisenga, Kokwana lowo hetelela, swona swi vula yini? Ku famba ka Kokwana. i ku tsekatseka ka buloho. Buloho leri ri hlanganisaka tolo na tolweni, buloho leri ri hlanganisaka tolo na namuntlha, buloho leri ri hi pfunaka ku anakanya swa mundzuku, buloho leri ri hlanganisaka vutivi na vutlhari. Hikuva vutivi byo ke vutlhari a byi ringananga. Loko mi hi vona hi te tani, hi tokotile eka swa vutivi bya misava leyi, kambe vutlhari bya ndhavuko a hi byi kuma eka kokwani N'warisenga. Ku feriwa hi kokwana i ku tsekatseka ka phuphu ya muti. i ku voyama ka mugiva lowu ngi a hi hayeka eka wona eku vilela hinkwako ka hina. Mani ku sweswi a ha ha ri na wo nyenyela eka yena Ku muka ka kokwana i ntlhontlho lowu hi koxaka ku kula, kambe hi ta fanela ku khomana hi va nyandza hilaha kokwana va hi dyondziseke ha kona. Ndzi nga si sungula ku rhunga nsomo wa nkhancu wa marito ya mina, mi ngo ndzi ku, Lokangi ndzi tiva lomu swikhudza swa mafurha ya risuna, swi xavisiwaka kona a ndzi ta rhendzeleka na timheho leta mune ta misava ndzi famba ndzi ya xava mafurha wolawo eku veni ndzi ta ta tota swandla ni ku kandza emilenge ya van'wabene hi vumbirhi ni hlamuhulu Beatrice Topisa Nkatavukwele Jaharaka Maxengete na mhani sorisa sofi nkata mukhachani jara ka huhlwana hi vumbirhi ka vona va hi kombisile leswaku mutswari u khensisiwa ku yini va hi dyondzisile leswaku mutswari u hlayisisiwa ku yini nakona u ongorisiwa ku yini loko a sungule ku tsana emirini Xana hina hi ta swi kota ki? Lokangi ndzi tiva mugodi lowu tameleke nsuku, dayimani na pulatinamu. A ndzi ta ya cela leswaku ndzi ta endla harhi yo endliwa hi nsuku, dayimani na pulatinamu. Hari ya kona a ndzi ta yi ambexa manana Thembinkosi Ndhava, yena loyi ngi a pfuna vatswari va hina eku hlayisa ni ku ongola kokwani N'warisenga. Kokwani va kala va n'wi lumbeta manana Ndhava leswaku i nsati wa ntukulu wa vona wo ta, hikokwalaho ka rirhandzu leri ngi a ri kombisa kokwani. a va komba rirhandzu ra n'wingi ni rirhandzu ra n'wana. Hi ta n'wi khensa ha yini wansati loyi wa ka Ndhava, loyi wo pfa hi le ntsungeni wa Limpopo kwale ka Bulawayo a ta ta hi hlayisela kokwana wa hina? swo va leswi eku khensa ka hina i ku khensa ka mbyana leyi ngo pulutela ncila hambi kona wena kokwana n'warisenga u hendlile vanhu kokwana va hi heleketile erendzweni leri ra misava kusuka ekutswariweni ka hina ku kondza hi hundzuka vatswatsi Ina, hina hi wundliwile hi nghwazi, hi nsungukati, hi nganakana ya wansati, yena n'warisenga nkatarisenga. Hi yo mhaka hi nge, Eka wena kokwani n'warisenga, loko u ta va u fikile halahaya ntsungeni, Rungula vakokwana xisati hinkwavo va ndyangu wa ka Ngondo ni maxaka ni vamakhelo wa vona lava va mi rhangeleke. Hi ri n'wina kokwani N'warisenga hi runguleleni vakokwani N'wabavhu, N'waxirhami na N'wamaxawu lava ka Njhinjhele

van'wakhamanyani, van'wahanyani, van'wajakopo na van'wanjhinjhinini na van'wani lava hi nga hluleka ku va hlaya hikuva eku hlaya vona hinkwavo ku ngo va ku twa dini na xiphaswa lexo kandzeriwa. Ina n'wina kokwani N'warisenga, loko mi fikile le tikweni leriya ro saseka,

Hi vula swona hina hi ri etlela hi ku rhula, wena ntombi ya ka Marindi, mbhuri ya Morgezoni, mpama leyo fanela hi ntima! Etlela hi ku rhula wena mudyaji wa risenga wa xigamani wa madzivi wa Nkangati! Wena wa ka Rihati ra tilo xi chavisa na matoya exixanguleni! Etlela hi ku rhula marindi lowa rindi ra ku phasa homu na rhole. Etlela hi ku rhula kokwana wa rirhandzu, kokwana wa swandla leswo kufumela. Phu choyoyo! Xa mina hi ro bangu, xa bangu hi ye mina.